Dziɖuɖua la zã gbɔ va kpe ɖe mía ŋu. Míele xaxa me vɔɖivɔɖi ŋutɔ. Sia sia sia míenya zi ka dɔ ge míale o. Míeɖu nu kura gɔ̃ hã tso ŋɖiɖia míeɖu nu o. Ta dɔ mía wu nya kura gɔ̃ hã bibi hã wowona. Ta dziɖuɖua la zã gbã wɔ va kpe ɖe mía ŋuti. Tsiaƒua ko kplɔ mí ɖo. Mí kpɔ teƒe hã míamlɔ o. Gotakodɔ míele, fii míado dzo hã la, míekɔe, míaƒe nuwo katã wotsi tsia me, míaƒe nanewo bu, aha ɖe le xɔ me na aha katã mu eku gbe. Koklo katã wotsi tsia me, kpakpaxo katã va te ŋu le tsia me. Woku teƒe aɖeke hã míamlɔ.
Vale.
Ko míeli míado dzo míaɖe nu. Enua míaɖa ko etsi koe va yome kplɔe me na mí. Yi ko katsia míafɔ nuwo hã. Ezigliwo katã ɖeko fɔtɔ. Enuwo katã koklo ku ɖe ashi dzi. Ko míenya aleke wɔ ge míaɖo gbɔ dzi tsi míaƒo. Ta nuwo kura gɔ̃ hã tsi tsia ame aɖewo le afi yewo ta nyo to míekpɔ nɔ aƒe míaɖe nu míaɖu. Yi koe míele dɔme yewo ɖe asi ne fifia. Ta nenema ko nuwo tsɔ yi mee. Nake. Be Everlove TV right here míeva do ɖe eƒuve me e le enya nua eƒuve me mega li o e míeva do ɖe agɔ ke dzi eyi ke e ƒe aɖewoe ya va yi e ne na kpɔ míaƒe television wo dzi míaƒe internet katã eƒuve me nye teƒe yi ke etsi ɖa me nyawo nye efuɖe nya me na wo yi ke ame sia ame eŋu le afia Togbɔ be ƒuve ma ƒuve me megali o, fifi le fia amewo katã ʋu va yi ɖe agɔ ke dzi. Yi ke agɔ ke dzi ya wole fifi le afia hã. Tsiaƒu ɖa me nyawoe nye nu yi ke ga efu ɖem no. Sukuxɔ yawo ke le afia hã woga gbɔ tutum hã. Fifi le hã etsiaƒua ega eke ɖem ɖe e eke ɖem le sukuxɔ te yi ke enye nu yi ke e nugɔmemase na aɖe yi ke dzɔdzɔm le afia yi ke gɔvimɛnt e yi ke le dzi dzi alo magblɔ be. Uh, Honorable Seth Yɔmɔbu, èwɔ nya me ke le president a teƒe le Keta alo Aŋlɔga district a me. Dze wagba nawɔ nane tso ŋu ne edua nase nu ya ku ɖe ŋu. Ƒu ve me fifi le fia, tsiaƒu ƒe ame ɖe nyawo ye ganye nu ke ga edzɔ fifi le. Ta kplɔm ɖo ne míayi míatsa enu yiwo katã gblẽ le

Fuveme is a ghost town. Nobody is here. All of them have been moved to Agɔkedzi. Christian aɖaɖe
etsi ɖe mi yi fi eƒe nu kɔkɔ ɖe gota mi teƒe ka dze geme le gbɔ fi le mia si evi le asi nye but this person le mama nɔ xɔme gake ye mele xɔme le gota mia fi ka dze geme le
etsi ɖem nyemekpɔ si ma dodo ma ɖe nu ma vi

Egblẽ mia ƒe nuwo katã, mia ƒe nuwo katã ɖo tsi. Fifia yi ko mia le afia, mi nya le ke mi wɔ ko. Ta ne yi na va afia, eh, mia kpɔ wɔ, ne kpekpe ɖe ŋu ɖe li, eh, ma hɛn ne kpekpe ɖe ŋu, be na ma ɖo wɔ ta kpe ɖe mia ŋu, eh, wɔ kpe ɖe gɔ ke dzi dɔ ŋu, ala be mi katã etsi ɖe kɔƒe ɖe sia ɖe me. Eh, edɔ ɖe ke me ga kpɔtɔ fia wɔ. Wo ŋutɔ ne le ŋku ɖe aƒa ma, wo ŋutɔ kpɔ nu yi dɔdɔm. Eh, mi ŋutɔ, eh, xɔme nye ya, afia zɔme la, etsi me zɔme hafi. Ele kplɔ xɔme hã, bɔbɔ xɔme hã, enu katã wole tsi me. Elabe mele ɖoɖo me na mía fi tsia va o. Etsia ɖo ƒoƒe aha ɖeka ko. Míaƒe nuwo katã, togbɔ be míefu nu ɖewo hã, eɖewo tsi tsia me. Eya ta míele kuku ne dziɖuɖua hã ye nekpɔ nublanui na mí teti. Ebe yeyi nɔa dzɔdzɔm fia didi, ya ɖeko do toku mí. Ta Ẽ, ne eƒe nuwo ho tsi tsi ŋgɔ ta nuhiã míehiã ne kpekpeɖeŋu. Míesugbɔ ɖe aƒea me, mía srɔ̃ kple mía viwo fifia míenya afi ka yi ke míele afia o. Eye míehiã ne kpekpeɖeŋu woakpe ɖe mía ŋu kɔkɔedzidɔ ŋu, mí katã tsi ɖe dɔ katã. Ẽ.
Ŋdɔkutsu gaye vɛ yoko mi aha ko tsa kpɔ yɔ mi ɖe nu. Efia mi nɔ edzo do ŋu ɖo hã teƒe katã ye ne ko teƒe aɖe ke mi ado dzo ɖo. Ɖevia le asinye atsi va ko ɖeviwo ɖe nu. Nye meva kpɔ deƒe ale koko avi ko fanye kpe ɖeviwo katã. Nye mama va mɔnu va kpɔ ɖeviwo na. Afi meva xɔ le wo si. Tufi le efi ate ƒe mado dzo ale nu mekpɔ teƒe aleke dzo dogo ale nu. Fia menɔ ala yi yi mele hã gbado katã mu. Nye laviwo katã wotsi tɔ ŋgɔ. Ame tsɔ vinye hã me nye la ame ma nutsi tɔ ɖeka me le asi me ta me kuku ɖe me na ame ka se nya ƒe ɣli dodo ya o kpe ɖa ne edɔ lɔ mi.
Tsaƒua ko kplɔ mí ɖo. Míekpɔ teƒe hã míamlɔ o. Gota ko dɔ wɔm míele. Fi yi míado dzo hã la, míekpɔe. Míaƒe nuwo katã wotsi tsia me. Míaƒe nanewo bu. Aha ɖe le xɔ me na aha katã mu eƒu gbe. Koklo katã wotsi tsia me. Kpakpaxwo katã wole tsia me. Míekpɔ teƒe ɖeka hã míamlɔ o. Ikú teƒe aɖe ke mɔ mlɔ go. Ke mɔ ƒuwo dzi ko miamlɔ.
Kutu ya ko nu ɔdzɔ. Eko mi tsi ara ka. Ikú teƒe mi mɔ mlɔ ge shia o. Ah, nu ka to tsi tɔngɔ. Nu ruru a he, nu shia nu he. Okulo kata nyi mi le kpakpa ho kata nyi mi le. O kata o tso kaka ashio. Ta mi tsi tɔngɔ mi nya shika mlɔ ge mi ashi shi mi ngbla dan ba. Ni ado mu dɔ mɔ ƒu dja shia rɔ ri o va toto ma.

ko míeli míado dzo míaɖe nu. Enua míaɖa ko etsi koe va yome kplɔe me na mí. Yi ko katsia míafo nuwo hã. Ezigliwo katã ɖo ko fɔtɔ. Enuwo katã koklo ku ɖe azi dzi. Ko míenya leke wɔ ge míaɖe go gbɔ tsi míaƒo. Ta nuwo kura gɔ̃ hã tsi tsia ame ɖewo le afii o. Ta míeto míekpɔ nɔƒe míaɖe nu míaɖu. Yi koe míele dɔme yɔ ɖe asi na mí fifia. Ta nenema ko nua tsɔ yi mee. Gake dziɖuɖua la zã gbɔ va kpe ɖe mía dzi be míele xaxame vɔ̃ɖivɔ̃ɖi ŋutɔ. Sia sia sia míenya sika dɔ ge míale o. Míeɖu nu kura gɔ̃ hã tso ŋdi ɖia míeɖu nu o. Ta dɔ mía wu nya kura gɔ̃ hã bibi hã wowona. Ta dziɖuɖua la zã agba wɔ va kpe ɖe mía ŋuti. Dzi na mí. Míele xaxame vɔ̃ɖivɔ̃ɖi ŋutɔ. Míele xaxame vɔ̃ɖivɔ̃ɖi. Ne zã gbɔ va do ƒɔ na mí míavo. Ne menye nenem o, afu ɖe ge, elabe míwo koe hã asia ɖe eŋu nɛ hafi yí hã nɔnɔ kpɔm. Ta hama nɔ mía, ke ele be afu ɖe ge na nɛ yí hã. Ne míeɖe asi o yí hã metea naneke kpɔkpɔ ge o, ta míehiã be wòava dui na mí. Ne medui na mí o, míele xaxa me.

Ebe ƒe miasi ali me na megana miatɔ na kotsiwo. Ao atsia miaɖe ma la, ne miekpɔ miaƒe nublanui kafi ka nɔ ge miame kpɔto mia la, mikpɔ fi ke tsi se na mi ɖa. Miaƒe abawo katã mo le tsi nu. Leke tututue nye miaƒe nya ya miawo ɖe mi mele Ghana dukɔ me eye Ghana du ma ta kpe ɖe mia ŋuti o. Mia viwo katã wotsi tso etsi gbe. Ke miame yiwo ke nye ame sesiwo fifi le fia etsi wɔwɔ ma la, ke me dɔnɔyawo le miasi le aƒewo me ɖe? Leke wɔ míele? Míkpɔ nublanui na mí. Ɖe míwo ɖe mímele Ghana dua me o. Ɖe mía votum na Ghana du eye Ghana du ma ta kpe ɖe mí o míaŋɔ. Míaƒe nya awo sesẽ. Nublanui nyo. Nye nya vi nya gbeshiagbe mía koe fo ŋu. Míaƒe ŋushi aŋuia ekaka ɖe tsi ya dzi. Mímekpo le mímekpo go le eƒe ha teti o. Míkpo nublanui na mí. Mikpe ɖe mía ŋu dzro. Míwo hã míe Ghana viwo ko míenye. Menye afi bubu aɖeke wokplɔ mi tsoe hafi míanɔ fukpekpe me gashiagame aleke o. Eva Love TV as we are speaking right here I have a friend with me eyike wò nyawo me ɖem a eyi e eto asi nya ɖe gbɔgblɔm be e apart from e tɔgbi aƒe de na akɔ ega akɔ to honourable Richard Kwame Serpent dzi wakɔ electricity akɔ va eƒu ve me alo agɔ ke dzia government mewɔ naneke na yi o government did nothing

Tsiaƒua gava efu ɖem nɔ wo le. Akpe be nèkplɔ mí ɖo va ɖo asi ne gaƒoƒea me.